X'inhi l-pastorali? Ġli nisimgħu din il-kelma u ngħidu li l-kelma hija vera hija assoċjata mal-Knisja jew forsi mal-isqof jew mas-saċerdot jew mal-kappillan imma il-kelma pastorali minn fejn ġejja? Il-kelma pastorali ġejja mill-kelma pastor li huwa ir-raj. Ġesù huwa r-ragħaj it-tajjeb. U Ġesù, meta kien fostna, nafu kemm kien jagħti kas tan-nies, kemm kien qrib tan-nies. U allura, meta nisimgħu l-kelma pastorali, u forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija l-ħidma tal-Knisja, għandna nġibu dan quddiem għajnejna, il-Mulej li qed jagħmel minn kollox biex ikun qrib tagħna l-bnedmin. Il-Mulej huwa dejjem qrib tagħna. Imma l-Mulej ma narawhx. Għandna l-Kelma tiegħu iva, għandna s-Sagramenti, imma iħalli persuni, bnedmin, bħalek u bħali li jistgħu jkunu strumenti f'idejh. U tgħiduli mal-postorali mhux is-saċerdot, iva saċerdot u l-isqof, għandhom rwol importanti f'dik li l-ħidma pastorali kemm fuq livell djoċeżan, kemm fuq livell parrokkjali, fl-għaqdiet u l-movimenti, dik hija pastorali. Però meta toqgħod taħseb ftit, kull imgħammed, kull nisrani għandu sehem jieħu sehem fil-ħidma pastorali ta' Ġesù. Kif tgħidli jien Like, X'nista' nagħmel jien? Il-fatt li inti imgħammed għandek responsabilità kbira. Int li tisma' l-kelma tal-Mulej, int li li ħadt sehem fis-sagramenti u tkompli tieħu sehem fihom, inti allura għandek dik l-enerġija, aħna nsejħulha grazzja. Dik il-qawwa li jagħtik il-Mulej biex inti kapaċi tagħti xhieda. Inti tkun kapaċi takkumpanja timxi ma' persuna oħra. Dik diġà hija pastorali, fis-sens wiesa' tagħha, li kull imgħammed jista' jagħmel xi ħaġa ta' ġid f'isem il-Mulej. Imma mbagħad il-kelma pastorali għandha naturalment it-tifsira iktar speċifika tagħha, il-ħidma kollha li ssir fuq livell djoċeżan, Ngħidu aħna il-Knisja li hi hawn f'Malta. Il-Knisja li tinsab ġewwa Għawdex. Il-Knisja f'kull parti tad-dinja, id-djoċesijiet. Fihom ikun hemm ħidma pastorali għaddejja fuq diversi livelli. Anki ssir pjanifikazzjoni, jiġifieri isiru pjani kif nistgħu dan l-għan nilħquh, pereżempju kif nilħqu liż-żgħażagħ. Allura il-pastorali maż-żgħażagħ, il-ħidma tal-Knisja maż-żgħażagħ imma hija biss il-Knisja li tħares lejn iż-żgħażagħ minn fuq? Le, mhux hekk biss. Meta din ngħidu pastorali mhix il-Knisja li timponi jew li torganizza. Il-pastorali ssir bil-kollaborazzjoni tal-persuni li qegħdin jiġu indirizzati. Allura qegħdin nitkellmu semmejt l-eżempju taż-żgħażagħ. Il-Knisja tagħmel pastorali maż-żgħażagħ mhux biss għaż-żgħażagħ imma tagħmel pastorali maż-żgħażagħ tinvolvihom. Il-pastorali parrokjali, għana ngħidu l-kappillan, is-saċerdot, il-patri, is-sorijiet, iva, dik il-ħidma kollha li flimkien mela il-pastorali x'inhija? Ix-xandir tal-kelma, il-liturġija, Tant laqgħat li jsiru, li nkunu qrib il-morda, li nkunu qrib l-anzjani, li nwasslulhom il-kelma t'Alla, li nkunu qrib tagħhom, li nifhmuhom, dak kollu huwa pastorali. U tant hemm eżempji oħrajn ta' pastorali li ssir fuq ħafna livelli, mhijiex biss il-preparazzjoni għas-sagramenti, mhijiex biss għax hemm okkażjoni partikolari, pereżempju il-festa parrokkjali, imma tant hemm ċirkustanzi li jinqalgħu. Jista' jkun hemm iż-żjara ta' xi ħadd partikolari li ġie fil-parroċċa, u allura il-kappillan flimkien mas-saċerdoti, flimkien mal-lajċi jgħidu ara, din hija okkażjoni pastorali li aħna nistgħu noħorġu xi ġid minnha għall-ġid ta' kulħadd. U għalhekk nistgħu nifhmu kemm il-kelma pastorali mhijiex kelma il-bogħod minna, imma l-pastorali tal-Knisja, ġifieri l-Knisja li timxi magħna f'isem Ġesù li huwa r-ragħaj it-tajjeb Hija ħidma li tolqot lilek u lil kull wieħed u waħda minna.